א גוטן מארגן, פרייטאג ערב שבת קודש, פרשת ויגש, אונז גייען מיר אריין דייוון גלייך אין חומש, אן קיין הכנות, ווייל נאך אביסל שוין שבת. ואלה שמות בני ישראל, דאס איז ויגש מ ו, פסוק ח', די זענען די נעמען פון די קינדער פון ישראל הבאים מצרימה, וואס זיי קומען קיין מצרים. זאגט דער זאגט רשי על שם אשור קורא להם הכסא בהם, נישט אזוי ווי עס איז אמאל געווען, זיי קומען יעצט קיין מצרים, יעקב, יעקב וועט באן האבן זיינע קינדער, און הייבט ער אן בכור יעקב, דער עלטסטער פון יעקב איז געווען ראובן, ובני ראובן און די קינדער פון ראובן איז געווען חנוך און פללי וחצרון וחלמי, ובני שמעון און די זין פון שמעון איז געווען ימיאל ויאמין ואוהד ויכין וצוחר ושאול בן כנענית, ווער איז דער בן כנענית געוועזן? זאגט רש י בן דינה שנבעל על הכנעני, און האבן דא נאך אסאך פשטים, דער אבן עזרא זאגט אז נאר שמעון האט יא חתונה געהאט מיט א כנענית, ובני לוי, און די קינדער פון לוי זענען געווען גרשון, קהת און מרארי, דאס איז זייער וויכטיג צו געדענקן, ביקאויז פון די גייען ארויסקומען די לידערס פון עם ישראל, משה און אהרן, און אויך קרח, אלעס געשען פון די פיצי פסוק, בני לוי, גרשון, קהת און מרארי. און די נעקסטע איז בני יהודה איז געווען עיר ואונן, עס געדענקט מען עס נאך פון די פרשה פון עיר ואונן ושילה און שפעטער איז ארויסגעקומען שילה ופרץ וזרח, זאגט די פסוק וימות עיר ואונן, עיר ואונן זענען געשטארבן בארץ קנען לאנד קנען, והיו בני פרץ, און די קינדער פון פרץ איז געווען חצרון וחמול, האלט שוין דא יהודה האט שוין געהאט אייניקלעך חצרון און חמול. ובני יששכר. די קינדער פון ישראל זענען געווען תולו, ופיוו, ויואב, ושמרון. און בני זבולון איז געווען סיירעד, ואילון, ויחלעאל. זאגט ער, אלה בני לאה, ער רעכנט אויס לויט די מאמעס. דאס זענען אלע געווען די קינדער פון לאה אשר ילדה ליעקב, וואס זי האט געבוירן געגעבן פאר יעקב אין פדן ארם אין לאנד אין פדן ארם, בית דינה בתו, און זייער טאכטער דינה, כל נפש בניו ובנותיו, אלע מענטשן צוזאמען, די זון און די טעכטער, זענען געווען שלושים ושלוש, דריי און דרייסיג. ווען מען רעכנט אבער ארויס איז עכט געווען נאר תרש, רשי זאגט אז די רעכנסט אויס איז טרעפסט נישט נאר צוויי און דרײַסיק, נאר רשי זאגט אז ווי חוה איז געבוירן געווארן נאכדעם רעכנט מען איר'שן אויכט אריין, אנדערע זאגן אבער אז מען רעכנט נאך נישט איר ווייל זי איז נאכנישט געבוירן געווארן, נאר מען רעכנט אויכט אריין יעקב, אזוי ווי ער הייבט אן אלה שמות בני ישראל במצרימה רעכנט ער אויס יעקב אלס איינער א פארט פון די משפחה, אזוי ווי ווען א מענטש געט א קוויטל ליסט. לייגט אריין זיינע מנחות און נאכדעם די איבריגע פון זיין פעמילי, די ענד איז דא א ליסט וויפיל מענטשן זענען דא אין דעם, סאו דא רעדט מען פון דרײַ און דרײַסיק נפשות צוזאמען אלע ובני גד און די קינדער פון גד איז געווען צופיון וחגי שיני ועצבון.

סאו במילא רופט ער עס אן עיי ש ז יעקב. די רמבן זאגט וויבאלד מ'האט אויסגערעכנט פריער איין שפחה און יעצט זאל מען אויסרופן נאך א שפחה, האט מען נישט געוואלט, מ'האט געוואלט מאכן אן אנערקענונג אזוי ווי זי איז נישט אזוי ווי איינע פון די שפחות, זילה און בילהא און רחל, האט מען געמאכט אז זי איז א ווייב פון דער, זי איז נישט געווען קיין שפחה. בניי רחל עיי ש ז יעקב, יוסף און בנימין צוויי קינדער יוסף און בנימין. ויוולד ליוסף בארץ מצרים, עס איז געבוירן געווארן פאר יוסף אין לאנד מצרים, אשר ילדה לו, וואס האט געהאט, וואס האט געבוירן פאר אים, ווער, זיין ווייב אסנת, וואס איז געווען בת א טאכטער פון פוטיפרא, וואס איז געווען א כהן און די האר פון און, האבן זיי געבוירן צוויי קינדער, את מנשה,

און יעדע זאך איז געווען א נאך א סימן צו דערמאנען אים פון זיין ברודער וואס ער האט נישט געזען קיינמאל, יוסף'ל. ביז ווילאנג האט אים געטראפן יעצט איז ער געקומען דא זאגן קוק אן, ער הייסט נאך דיר, ער הייסט נאך דיר, ער הייסט נאך דיר, ער הייסט נאך דיר. אלה בני רחל, דאס זענען די קינדער פון רחל אשר יראה ליעקב, וואס איז געבוירן געווארן פאר יעקב, כל נפש, אלעס צוזאמען איז זייער בשר איז געווען פֿערצן. ובני דן און די קינדער פון דן איז געווען כישם. פרעגן שוין די מפרשים, וואס הייסט ובני דן? מ'קען זאגן און בן דן, די זון פון דן. זאגט דער אבן עזרא אז ער האט שוין געהאט נאך א קינד אויך, באט ער איז געשטארבן, און במילא האט מען אויסגערעכנט אז די קינדער פון זיי כישם. אנדערע זאגן אז ווען מ'זאגט ובני רעכנט מען אויס בלשון רבים, ס'מיינט נישט צו זאגן אז ס'איז געווען נאר איינס און צוויי, ס'איז אזוי ווי מ'זאגט בנוסף פריער. ובני נפתלי און די קינדער פון נפתלי איז געווען יחצל, אונז קען מען אים, וגיני ויצר ושילם. יחצן וגיני ויצר ושילם. אלה בני בלהה, דאס זענען די קינדער פון בלהה, אשר נתן לבן לרחל בתו, וואס לבן האט געגעבן פאר זיין טאכטער רחל, בתילד, און זי האט געבוירן את אלה, די דאזיגע, ליעקב צו יעקב, כל נפש, אלע צוזאמען, זענען געווען שבעה, זיבן. יעצט זאגט דער פסוק, כל הנפש, הבא ליעקב ממצרימה, אלע נפשות וואס זענען געקומען קיין יעקב אין מצרים, יוצאי רייכא וואס זענען ארויסגעקומען און געבוירן געווארן דורך אים, מלבד נשי בני יעקב, דאס זענען, מלבד נשי בני יעקב, אויסער די ווייבער, מען רעכנט נישט די ווייבער פון די זון פון יעקב, איז כל נפש, אלע נפשות אינאיינעם, זענען געווען, שישים ושש, זעקס און זעכציק, דאס איז נאך אן אי-כבד. און די רמבן זאגט פארוואס האט מען נישט גערעכנט די ווייבער, ווייל א קאפל רעכנט מען ווי איינס, מיסטער און מיסעס, דאס איז איינס. ובני יוסף, און די קינדער פון יוסף, אשר יד לו מצרים נפש שניים, וואס איז געבוירן געווארן אין מצרים איז געווען צוויי נפשות, כל הנפש לבית יעקב הבא מצרימה, אלע נפשות וואס געהערן פאר יעקב וואס זענען געקומען קיין מצרים זענען געווען צו אלע צוזאמען שבעים זיבעציג נפשות, און וועגן דעם זאגט מען שבעים נפש ירדו מצרים, רעכנט מען פון די אלע זיבעציג וואס מען האט יעצט אויסגערעכנט. ואת יהודה, און יהודה האט ער געשיקט פאראויס, שלח לפניו, ער האט געשיקט פאראויס אל יוסף צו יוסף, להורות לפניו גושנו, ער זאל אנווייזן א גוטע פלאץ, אנפרעפערן פאר יהודה וואו צו וואוינען דארט אין גושן, ויבואו ארצה גושן, ער זאל אנקומען דארט אין לאנד גושן. און אזוי ווי דער רשע זאגט לפנוהו קדמוהו, צו מאכן פאני מקום, מאכטס פלאץ, ס'זאל זיין פריפעירד, אז ווען יעקב קומט אן זאל מען נישט דארפן גיין שאפן, מ'זאל נישט דארפן גיין זוכן, מ'זאל נישט דארפן גיין רוימען, ברענגען, פארשאפן, ס'איז געווען גרייט, אז ווען יעקב איז אנגעקומען דארטן איז שוין געווען די בעט, די עסן אין די פרידזש, די די די וואס מען דארף האבן איז געווען אנגעגרייט שוין דארטן, די ספרים שטוב, די די גאווה צימער, אלעס וואס מען דארף האבן פאר די פארן זיידן יעקב. ויצר יצר מהרכבתו, אזוי ווי יוסף האט געהערט אז די טאטע קומט צו גיין, האט ער איינגעשפאנט זיין וואגן, ויעל און איז ארויפגעגאנגען לקראת ישראל אביו קעגן זיין טאטן ישראל, גושנו צו לאנד גושן, וירא אליו און אזוי ווי ער האט אים דערזען, ויפול על צוואריו און ער איז געפאלן אויף זיין האלז, ויבך און ער האט געוויינט על צוואריו עוד, ער האט נאך געוויינט, זאגט די הייליגע זאגט די הייליגע רשי. רשי זאגט עס אז ער געליינט קרי ש הוי ואמר רבי זיני שהיה קורא שמע אז יעקב אזוי ווי ער געזען האט ער געליינט קרי ש מ פארוואס האט ער געליינט קרי ש מ ר' מאדוואלי זאגט אז קרי ש מ איז די די אלטימעט תיקון פון שלום פון מדות היסוד ה' אלקינו ה' אחד און ער האט געזען, ווען ער האט געזען זיין יוסף, האט ער געזען אז די תיקון איז געווארן תיקון השלום, האט ער זיך האט ער זיך צעוויינט און געליינט קרישמע, און ער האט געוואוסט אז דאס וועט זיין, דאס וועט העלפן פאר אלע אידן דורכאויס די גלות, און ער האט זיך צעוויינט און געליינט קרישמע, מען האט יעצט געזען אויך ווען די ווען די ווען די קידנעפט, וואס זענען געווען קידנעפט פאר לאנגע טעג, זענען צוריק געקומען, געווען איין טאטע וואס אזוי ווי ער האט געזען זיין קינד, האט ער אויסגעשריגן שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד,

און יוסף האט זיך צעוויינט, און געוויינט נאך, און געוויינט נאך. ויאמר ישראל אל יוסף, און ישראל האט געזאגט פאר יוסף, וביסו הפעם, יעצט קען איך שוין שטארבן, וואס טייטש אין אנדערע ווערטער, איך האב שוין, איך האב שוין דערלעבט, איך האב דערלעבט דאס. אה, נאך א זאך וואס דער רמז ול זאגט, אז ווען ער האט געזען יוסף, האט ער געזען ווי זיין חכמת הפרצוף, ער האט שוין באקומען צוריק זיין רוח הקודש, האט ער געזען ער האט זיך געהאלטן ערליך די גאנצע צייט, און עס האט אים ממש דערלייבט, וועגן דעם האט ער געליינט קרישמע, ביקאוז קרישמע איז קאנעקטעד מיט אהבה, אזוי ווי אונז ווייסן מיר פאר קרישמע זאגן מיר אהבת עולם בית ישראל עמך אהבתו תורה ומצוות, און אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת עולם אהבתני השם אלקיני, זאגט מען פאר דעם הבוחר בעמי ישראל באהבה, אוהב עמי ישראל, און נאכדעם קומט מען צו צו שמע ישראל, און גלייך נאך שמע ישראל זאגט מען ווייטער ואהבת את השם אלקיך, לאהבת השם אלקיך בכל לבך ובכל נפשך, ס'איז אלעס אבאוט אהבה, און דא האט ער אנגעקומען צו זיין זון, האט ער געוואלט עקספרעשן זיין אהבה, איז ער געקומען געזאגן קרישמען. און ויאמר ישראל אל יוסף אמיתו הפעם יעצט קען איך שוין שטארבן, אחרי ראיתי את פניך נאכדעם וואס כ'האב שוין געזען דיין פנים, כ'האב געזען דיין פנים, מיין ליבשאפט, כ'האב שוין געזען דיין פנים, כי עודך חי, אז דו לעבסט נאך, און דער רמד ור זאגט אז אז דו דו לעבסט די אמת'דיגע לעבן דורך די דורך מדת היסוד וואס דו האסט מסכם געווען דיין דיין חי נצחי, דו האסט א ריעל לייף, איך זעה דיין דיין ספיריטשול פלעזשער איז שטערקער ווי דיין פיזיקעל פלעזשער, און במילא האט ער זיך זייער שטארק געפרייט, האב איך געטייטשט א אינטערעסאנטע ווארט דא, אז נאכדעם ווען א מענטש, אזוי ווי איך האב געזאגט דער איד וואס איז וואס איז יעצט זוכה ער גייט גיין צו די בר מצוה פון פון זיין קינד, נא, ווען א מענטש איז אין פעין איז זייער שווער פאר אים צו היילן ווייל עס איז נאך אלץ אין פעין, ווען א מענטש ער זעהט שוין ער יעצט קען זיך אנהייבן צו היילן, סא דא זאגט ישראל פאר יוסף ומיתו אפיים יעצט קען איך שוין שטארבן פארוואס אחרי ראיתי את פניך נאכדעם וואס איך האב שוין געזעהן דיין פנים קען איך מיך שוין ערלויבן צו היילן און איך דארף שוין נישט סורווייוון, איך קען איך קען שוין, איי קאד היל אלרעדי, האב איך געזאגט דאס איז מרומז אין די אותיות, די ערשטע פיר אותיות, אחרי ראיתי את פניך, איז די אותיות ארפא, איך קען מיך שוין אויסהיילן, ס'איז א טו טאוזענד טווענטי פייוו ווארט, איי קען היל, איי קען דו סאם הילינג, כי אותך חייב, אז דו לעבסט נאך, ויאמר יוסף אל אחיו, יאָ, האָט זי געזאָגט, פֿאַר דײַן ברודערס װעלט בית אָבֿות, און צו די הױזגעזינד פֿון זײַן טאַטן, עלה, לאָמיך אַרױפֿגײן ואגידו לפּרעה, און איך װעל פֿאַרצײלן פֿאַר פּרעה, ואומרו אליו, און איך װעל זאָגן, אחי, מײַנע ברידער, צו בית אָבֿי, און די הױזגעזינד פֿון מײַן טאַטן, אשר בארץ כנען, װאָס קומען פֿון ארץ כנען, באו אלי, זײַנען געקומען צו מיר, װוּ אנשים רועי צאן, און די מענטשן זענען פיינסטערהייט, דאס איז איינע פון די זאכן זאגט ער וואס איך גיי זאגן איז אז זיי האבן א דזשאב, זיי קומען נישט אן דא סתם צו שנארן, זיי קומען נישט אן דא צו לעבן אויף דיין חשבון, זיי זענען אלע פיינסטערהייט, זיי קענען ריעלי דא גוד ווארק, כי אנשי מקנה היו, זיי זענען אייגענטומער פון אסאך פי, זיי נאו, דעי נאו די ביזנעס. וצאנם ובקרם וכל אשר להם אבי און זיי האבן געברענגט אסאך שאף מיט רינדער און במילא דארף מען האבן פאר זיי יו נאו זיי האבן ווי צו פאשענען און אלע זאכן והיו כי יקרא לכם פרעה און ווען פרעה וועט ענק רופן ואומר און זאגן מה מסעיכם וואטס יור אקיופעישן וואס טוט איר דאס וואס ארבעט עטץ ואמרתם זאלט איר זאגן אנשי מקנה האי עבדיך מנעריני ועד עתה אונז זעמער מענטשן וואס ארבעטן אין די אין די פארשער ביזנעס, אונז זעמיר שוין אין די פאסטוכער ביזנעס נאך פון אלס יונגווייז אן און ביז יעצט, גם אנחנו גם אבותינו, דאס איז שוין א פעמילי ביזנעס, אונזערע קינדער, אונזערע עלטערן, אונזערע עלטערן, ווייל ווער וועגן דעם תשבי כדי זאלסט וואוינען בארץ בארץ גושן, דארט אין די לאנד גושן, כי תועבת מצרים, ווייל ס'איז עכט א אומווערדיגקייט פאר מצרים, כל רועי הצאן יעדער וואס פאשעט שאף, סאו אין מצרים ברענגט פרויען און אויף ענק, אבער עס וועט קומען צו גוישן, דארטן קענט עטס רואיגערהייט עטס האבן ענקער אייגענע עירוב, עטס האבן איר אייגענע מוסדות, ס'איז א היימישע אייגענע קריה, מילא עטס קענען קומען דארטן אהין. קאפיטל מ ז, ויבא יוסף און יוסף איז געקומען ויגד את פרעה און געזאגט פאר פרעה ויאמר און ער האט געזאגט פאר אים, אבי, מיין טאטע, ואחיי מיינע ברידער, וצאנם ובקרם און זייער שאף און זייער רינדער, וכל אשר להם, און אלעס פון זיי, באו זיי זענען געקומען מארץ כנען פון לאנד כנען, וואוהין האבן זיי געפונען זיך יעצט, בארץ גושן אין לאנד גושן, און מקצה אחיו, און א חלק פון די ברידערס, די שוואכערע פון די ברידערס, לקח האט ער גענומען חמשה אנשים פינף מענטשן והציגם לפני פרעה, און ער האט זיי פארגעשטעלט פאר פרעה. סאו ס'איז א מחלוקה, רש י זאגט אז ער האט געברענגט די שוואכערע, וואס טייטשט, ער האט געברענגט ראובן שמעון לוי יששכר און בנימין, דאס וואס משה האט נישט געדאפעלט אין די אין זייערע ברכות, וואס הייטש ווען ווען משה האט געגעבן די ברכות זאגט ער וזאת ליהדו שמע השם כל יהדו אלא גאד אמר בריך מרחיב גאד ונפתלי אמר נפתלי אלא דן אמר דן וכן זבולון וכן אשר דארטן האט ער געדאפעלט געזאגט אבער אין די גמרא אין אין זאגט רשי אבער ביי גמרא בבלית שלוני ומצילי, שעושים של קבר משה שמותם, די וואס משה האט געדאפלט זייער נעמען, חיים החלשים זיינען געווען שוואכע, און וועגן דעם האט משה געדארפט דאפלן די נעמען צו זיין שטערקער, חוץ יהודה, יהודה האט מען סתם אזוי געדאפלט, נישט וועגן חלשות, נאר וועגן א אנדערע טעם וואס די גמרא ברענגט אראפ. סאו על כל פנים, ס'האט מען געברענגט פינף פון די חברה וואס זיי זענען געווען אן עקזעמפל. ער האט ספעשל נישט געברענגט די גאר שטארקע אז פרעה זאל נישט זאגן אה, עטס קענטס דאס, אה, לאמיך ענק יוזן, אזוי ווי דו ווילסט נישט זאגן אז דו קענסט קאכן, ווייל אקעי און לאמיר דיך זיין דו זאלסט זיין קעכער נישט אה דו קענסט קאכן דו זיין קעכער דו קענסט מאכן דאס דו זיין ער האט געברענגט די פינף יא יא אקעי ויאמר פרעה אל עכב מה מסייכם וואס איז ענקער ארבעט וואס טוט עטץ ויאמרי זיי האבן געזאגט א פרעה צו פרעה רועי צאן עבדיך דיינע קנעכט זענען רועי צאן און זיי האבן פאסט דאך אויף גם אנחנו, אויך אונז, גם אבותינו, אויך אונזערע עלטערן, ויאמרי, און זיי האבן געזאגט פאר פרעה צו פרעה, לגור בארץ בני, אונז וועלן קומען צו וואוינען אין לאנד כעין מרעה, ווייל ס'איז נישט דא קיין פאשע, ס'איז נישט דא קיין לצאן אשר לרעך, צו די שעף וואס געהערט צו דיינע קנעכט, כי כבד הרעב, ווייל ס'איז שווער געווארן דער הונגער בארץ כנען אין לאנד כנען, ועתה און יעצט, ישבנו עבדיך בארץ גושן, לאָז דײַנע קנעכט זיך באַוואוינען דאָ און באַזעצן דאָ אין לאַנד פֿון גושן. ויאמר פרעה אל יוסף, און פרעה זאָגט פֿאַר יוסף, ליימער אויס צו זאָגן, אביך, דײַן טאַטן, ואחיך און דײַן ברודערס באו אליך, זענען געקומען צו דיר. דאָס איז די העדליינס, יעדער רעדט פֿון דעם. זאָגט דער אור החיים הקדוש, ער מיינט צו זאָגן, זענען געקומען לכּבֿוד דײַן פּראַכט, ווײַל דו ביסט אַזוי גרויס געוואָרן. וועל איך דיר זאגן אז ארץ מצרים לפניך היא, במיתה וארץ, ארץ מצרים איז פאר דיך, און די בעסטן פלאץ אין לאנד הושב את אביך ואת אמיך, זעץ אריין דיין טאטע און דיין ברודער, געב זיי א געהעריגע שיינע פלאץ, ישבו בארץ גושן, זאלן זיי וואוינען דארט אין לאנד גושן, ואם ידעת, און אויב דו ווייסט, ויש בהם אנשי חיל, און ס'איז דא צווישן זיי מענטשן וואס קענען זיך אויס אין די ביזנעס פון פאשענען. ושמתם זאל זיי שטעלן סארא מקנה הערן אויף די מקנה אויף די פי על השלי אויכעט וואס געהערט פאר מיך, אה יעצט האסט גוטע פאסטוכער, ברענג אהער, אזוי ווי ער האט טאקע געטראכט אז ס'גייט זיין. ויבא יוסף אל יעקב את יעקב אביו, יוסף האט געברענגט זיין טאטן יעקב יעמוד דאהי לפני פרעה און האט אים געשטעלט פאר פרעה, ויברך יעקב את פרעה און יעקב האט באגריסט דעם פרעה, האט אים געבענטשט, האט אים באגריסט, ויאמר פרעה אל יעקב און פרעה האט אנגעהויבן צו שמועסן מיט יעקב און ער האט געפרעגט. כמה ימי שני חייך? וויפיל יאר ביסטו? ווי אלט ביסטו? ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני מגיריי, די טעג פון מיינע וואוינונגס יארן, שלושים ומאה שנה, הונדערט און דרייסיג יאר. מעט ורועים היו ימי שני חיי, מיין לעבן איז געווען ווייניג און שלעכט. לא השיגי, און כ'האב נאך נישט אנגעגרייכט את מי שני חיי אבותי, די לעבנסטעג פון מיין טאטן, זיי האבן געלעבט עלטער און לענגער פון מיך, בימי מגריים, אין די פלאץ ווי זיי האבן געוואוינט. זאגט דער רמבן, פארוואס פארוואס קאמפלעינט ער דא אויף זיינע צרות, ער קומט ער טרעפט זיך מיט אים אזוי גלייך, און דער מדבלי זאגט אז אזוי ווי ער האט געזען די אלע עבודה זרות דארטן, איז אים די שכינה אנגעהויבן צו אנטפלעקן ווען ער האט נישט געהאט אנגעהויבן צו רעדן סמאל טאלק מיט אים, און וועגן דעם איז ער גלייך ארויסגעלאפן ווי דו זעהסט רבי ברוך יעקב ספאר האט אים באגריסט בוא בוא ויצא מלפני פרעה און איז ארויסגעגאנגען פון פרעה ער האט נישט געוואלט צו לאנג דארט זיצן צו לאנג רעדן אבער ס'איז דא אסאך מפרשים וואס רעדן וועגן דעם רש י זאגט ויהי ברך יעקב שיעי לשלום ער האט אים באגריסט ער האט אים סעלוטעד סעלוט דיר בלעז ער האט אים סעלוטעד. ויברך יעקב את פרעה ויצא מפני פרעה און איז ארויסגעגאנגען פון פרעה. פסוק יג א. וישב יוסף את אביו און יוסף האט באזעצט זיין טאטן ואת אחיו און זיין ברודער והיתן להם אחיזה ער האט זיי געגעבן דארטן אונערשיפ בארץ מצרים ווייל מצרים איז במיטב הארץ איז פעסטע פלאץ אין לאנד בארץ רעמסס אין לאנד פון רעמסס כאשר ציווה פרעה אזוי ווי פרעה האט באפוילן, זאגן די מפרשים דאס איז נישט די זעלבע ראמסייס פון דארט ווי מען האט געבויעט די פיסן פון ראמסייס, יענץ הייסט ראאמסייס דאס איז ראמסייס מיט א ש ו, רשי זאגט, ראמסייס בארץ גושני דאס איז פון גושן. ויחלק אל יוסף את אביו און יוסף האט געשפייזט, ער האט געמאכט זיכער די פיינענסעס פון זיין טאטן ואת אחיו און זיין ברודער ואת כל בית אביו און די גאנצע הויז געזינט לחם ברויט לפי הטוב אפילו די קינדער זאלן האבן גענוג אז ס'זאל זיין פאר יעדן איינעם ולחם, און ס'איז נישט געווען, און ס'איז געווען און ברויט עיין בכל הארץ, און נישט געווען אין גאנצן לאנד כי חווה את הרעב מאוד ווייל הונגער איז געווארן גאר שטארק, ותהי ל ותהי ל ארץ מצרים וארץ וארץ כנען, און די גאנצע פאלק די מצרים און די פאלק כנען זענען געווארן פארמיטערט און אויסגעמיטערט מפני הרעב וועגן דעם הונגער, וילקט יוסף און יוסף האט צוזאמגעקליבן את כל הכסף, דאס גאנצע געלט, הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען, וואס געפינט זיך אין לאנד מצרים און לאנד כנען בשבר, מיט דער קויפענונג אשר הם שוברים, וואס זיי האבן געקויפט, זיי האבן אויסגעגעבן די גאנצע געלט וואס זיי האבן געהאט, ויבא יוסף את כסף, און יוסף האט געברענגט דאס געלט, פייסא פרעה צו דאס הויז פון פרעה. ויתום הקיסר מארץ מצרים מארץ כנען, דאס קעלט האט זיך אויסגעענדיגט פון לאנד מצרים, פון לאנד כנען ויבואו כל מצרים אל יוסף, אלע מצרים זענען געקומען צו יוסף לאמור, זיי האבן געזאגט, הבה לנו לחם, געב אונז ברויט, ולמה נמות נגדך, פארוואס זאל מען שטארבן קעגן דיך כעופת קיסר, ווייל עס האט זיך געענדיגט דאס געלט, ויאמר יוסף, יוסף האט געזאגט, הביאו מקניכם, ברענגטס אייער פי, ואתנה לכם במקניכם, פי מיינט בעצם נאר די רינדער און שעף, אבער מען קען אויך זאגן, גיב מיר א פי, נעם אנפיר ואתנה לכם במקניכם, און איך וועל אייך געבן פאר ענקער פיר וועל איך אונק געבן ברויט, און מפרס כסף, אויב עס האט זיך געענדיגט דאס געלט, ברענגט צוריק די פיר. ויהי ווי עס מקנאים, און זיי האבן געברענגט זייערע פיר אל יוסף צו יוסף, והיית להם יוסף לחם, יוסף האט זיי געגעבן ברויט בסיסים פאר די פערד, במקנה הצאן, פאר די פיר פון שאף, במקנה הבקר, פאר די פיר פון רינדער, און בחמורים, און די אייזלען, והנה עליהם בלחם, און ער האט זיי געפירט מיט ברויט בכל מקניהם פאר אלע זייערע פיר, בשנה ההיא, אין יענעם יאר, דאס איז געווען. די יענע יאר פון די הונגער. ותיתם השנה ההיא, און יענע יאר האט זיך געענדיגט ויבואו אלה בשנה השנית, און זיי זענען געקומען צום דעם צווייטע יאר, ויאמרו להם, זיי האבן געזאגט צו אים, לא נכחד, מיר וועלן נישט פארהוילן דעם אמת, באדוני פון אונזער הער, כי אם תם הכסף, וואס אמת איז, עס האט זיך שוין געענדיגט דאס געלט, און מקנה הבהמה לפי פול בהמות, אדוני, אלעס האבן מיר שוין אונז געגעבן צו די האר. לא נשאר לפני אדוני בלתי אם גביסינו את בסינו אונז זעמיר געבליבן נאר מיט אונזערע גופים און אונזער ערד. למה נמות לעיניך פארוואס זאלן מיר שטארבן אנטקעגן דיין אויגן, גם אנחנו גם את בסינו אויך אונז און אויך אונזערע ערד, קנה איתנו קויף אונז אפ. ואת אדמתינו און אונזער ערד ביי לחם פאר די ברויט ונהיה והוי ונהיה אהוי אנחנו אנחנו ואדמתינו אונז זאל מען זיין אונז און אונזער ערד עבדים לפרעה זאל מען ווערן קנעכט פאר פרעה ותן זרע און געב אונז זאמען ונחיה ולא נמות און וועלן לעבן און וועלן נישט שטארבן אזוי קען מען עס אפשר אנזייען אזוי קען מען עפעס טון דא והאדמה לא תשען און די ערד וועט נישט זיין וויסט, ווייל ווען מען זייעט נישט איין וואס געשענט איז אז די ערד ווערט, ס'ארבעט נישט נאכדעם, מען דארף עס אייביג כסדר האלטן און אקערן און אנהייען אנדרייען און ארבעטן. ויקן יוסף און יוסף האט אפגעקויפט את כל אדמת מצרים לפרעה, די גאנצע ערד פון מצרים פאר פרעה, כי מכרו מצרים ווייל די מצרים האבן פארקויפט איש שדהו, יעדער פארקויפט זיין אייגענע פעלד, כי ס'חזק עליהם הרעב ווייל עס איז הונגער געווארן שטערקער ואת היו ארץ לפרעה, און די לאנד איז געווארן אלע לענדער געווארן אפגעקויפט געווארן, און עס איז אנגעקומען צו פרעה ואת העם העבר אויסער די ערים, און דאס פאלק האט האט יוסף האט האט אים איבער אריבערגעפירט צו די שטעט, פון איין שטאט צום אנדערן שטאט, דאס טייטש מ'האט געגעבן פאר יעדן איינעם א אנדערע פלאץ, קום דיר, מ'איז געווארן רעפיודזשיס, מ'האט געמאכט איבעראל, פארוואס האט ער דאס געטון? ווייל געוואלט אז די אז די זיינע קינדער, זיינע ברידערס זאלן נישט פילן ווי אימעגרענטס דארטן, סאו יעדער איז א אימעגרענט, יעדער איינער איז א פרעמדער איבעראל, ער איז אויכעט, אלע זענען גרינע חברה. רק אדמת הכהנים לא קנו. די כהנים דארטן, דאס מיינט צו זאגן די פריעסטס, די גלחים, זיי האט מען נישט געטשארדזשט, זיי האבן נישט געקויפט, כי חוק לכהנים מעת פרעה, ווייל דאס איז געווען א ס'איז געווען א א באשטימטע סכום פון ברויט פאר די גלחים מאת פרעה פון פרעה, ואכלו את חיקם און זיי האבן געגעסן די באשטימטע סכום פון פרעה, קודם זעט מען אז חק מיינט ברויט, אז חק מיינט צום פרנסה, ס'איז א גילוי פאר פרנסה. אשר נתן להם פרעה, וואס פרעה האט זיי געגעבן, על כן לא מכר את אדמתם, מיט דעם האבן זיי נישט פארקויפט זייערע פעלדער. און אויך זעהן מיר איז דא די איידיע אז קאנגרעגעישן נישט הייסט צאלט נישט קיין טעקסעס. און אויך אינטערסאנטע זאך אין האוואאי האב איך געזעהן דארטן זיי רופן א פריסט א כהונה א כהונה זעה איך כהן איז א פריסט. ויאמר יוסף אל העם און יוסף האט געזאגט פאר די פאלק היין קניתי אתכם היום איך האב ענק היינט אפגעקויפט אסד מעשיכם און ענקער ערד לפרעה פאר פרעה היה לכם זרע און זרעתם את האדמה דא נעמט ענק זאמען און זאלטס איינזייען ס'ערד והיו און ס'איז געווען ס'וועט זיין, ווען ס'וועט וועט וואקסן בתביעת אין די תביעה פון פעלדער, ווען עס צייט אן חמשת הפרה, דארפט עס געבן א פיפטל פאר פרה, וארבע הידות, און די פיר איבריגע חלקים יהיה לכם קען עס בלייבן בלייבן פאר ענק לזרע השדה, ער זאל עס קענען איינזייען אין די פעלדער, לכאוכל לכם ער זאל עס קענען עסן, ולעשב בבתיכם, און פאר די וואס זיך וואס געפונען זיך אין ענקערע הייזער, ס'טייטש ענקערע קנעכט, ענקערע דינסטן, ולאכול לטפחן, און פארשטייט זיך צו געבן עסן פאר ענקערע קליינע קינדער. ויאמרו, האבן זיי געזאגט צו אים, הכיסוני, דארפסט אונז געלעבט, דארפסט אונז געהאלטן ביים לעבן, נמצא חן בעיני אדוני, לאמיר טרעפן חן אין די אויגן פון אונזער האר, והייני עבדן לפרעה, און לאמיר זיין קנעכט פאר פרעה, לויט די אלע קאנדישאנס וואס האבן מיר יעצט אויסגערעכנט, וישם עשו יוסף לחוק, און דאס האט יוסף געמאכט פאר א חוק, א געשטעלט א געזעץ, עד היום זה ביזן היינטיגן טאג על אמת מצרים, אויף די ערד פון מצרים, לפרעה לחומש, אז א פרעה באקומט א פיפטל, רק אדמת הכהנים לבדן, נאר די ערד פון די חלקי לחם אליינס, לא הוצא לפרעה האט נישט געהערט פאר פרעה. די ווארט יוסף לחוק און די זעהן אין די חק, יעדעס מאל נאך תורה נביאים כתובים, שטייט יוסף לחוק, און עס קומט ווייטער וואס הייסט יוסף לחוק, ווייל די ארי הקדוש האט נאר מסכם געווען תורה נביאים כתובים און. משנה און גמרא און זוהר און די איבריגע האט שוין די חידא די חידא געהייסן חיים יוסף דוד הלוי יא חיים יוסף דוד אזולאי סאו איז יוסף יוסף לחק איז גענומען פון דא די ווארט יוסף לחק אז מען האט צוגעלייגט צום חק דאס איז געווען א הוספה פאר די חק וישב ישראל בארץ מצרים און. ווי האט זיך ישראל באזעצט? בארץ מצרים אין ארץ גושן, ויאחזו בה, און זיי זענען געווארן אונערס דארטן פון די פעלדער, ויפרי וירבי מאוד, זיי האבן זיך שטארק פארמערט און פרוכבארט, אז ס'איז געווען אזוי פיל, ווי עס שטייט שישה בקרש אחד, בקרש אחד, ס'איז געווארן אסאך קדשים, און אסאך זכרים, און אסאך חתונות, און אסאך שמחות, זענען געווארן גרעסער און גרעסער, לאמיר גיין צו משניות, משנה, מסכת פרעה, פרק א', אזוי ווי משיח גייט שוין קומען, און מיר דארפן קענען ברענגען א פרה אדומה, און ס'איז שוין דא אין ארץ ישראל יעצט פיר פרה אדומות, וואס מ'האט ארויפגעברענגט דא פון טעקסעס, וואס זיי האבן נאכנישט קיין שווארצע האר, און זיי זענען גרייט אז די מאמענט וואס עס קומט, העט מען שעכטן א פרה אדומה, און מ'העט פארברענען, און מ'העט מאכן אז די עפר הפרה זאל מטהר זיין, און זאל מען קענען ארויף גיין קיין די קאטשע צו די הר הבית. סאו ווי דא גייען מיר יעצט לערנען, דאס אלעס קומט פון זוהר חוקת התורה, דארטן שטייט די אלע הלכות, און מיר גייען מיר אריינגיין אין דעם, אבער די הלכה איז אז ס'דארף זיין א רויטע קו, ווען א מענטש ווערט א טמא א טומאת מת, דארף און די דריטן טאג און די זיבנטן טאג נאכן טמא ווערן, דארף מען שפריצן אויף די מענטש מיט וואסער, וואס אין די וואסער איז אויסגעמישט די אש פון די פארברענטע רויטע קי פון די פרה אדומה, און נאכדעם איז דער מענטש אדער כלה וואס האט זיך געטובלט ווערט טהור. וויאזוי מאכט מען די אש? זאגט די תורה אז מ'נעמט די רויטע קי, די קי דארף זיין א ספעשל א קי וואס האט נאך קיינמאל נישט געטון קיין ארבעט, טאקע די פאר אדמות אין ארץ ישראל זענען אין א ספעשל פארם, מ'לאזט זיי נישט טון קיין ארבעט דארטן, נו מ'שחט מען זיי, מ'פארברענט עס צוזאמען מיט סידער האלץ, און סידער, און אייזעוו גראז, און רויטע וואל, און אזוי ארום ברענגט מען די אש פון די פרה אדומה, און די אש לייגט מען אריין אין וואסער, און מיט דעם געמישטע געמויזשאכץ שפריצט מען אויף די געטומענע מענטש. די פרה אדומה ווערט אויך אנגערופן אין די משנה פרת חטאת, ווייל די תורה רופט איר אן חטאת. די אש פון די פרה אדומה ווערט אנגערופן עופר חטאת, און די וואסער ווערט אנגערופן מי חטאת. אריינלייגן די אש אין די וואסער הייסט קידוש. קידוש מיינט צו זאגן מ'איז מקדש די וואסער מיט די אש צוזאמען, דאס איז הייליגן די וואסער. אקעי, יעצט זאגט די משנה אזוי, רבי אליעזר אומר רבי אליעזר זאגט אזוי, עגלה, אונז האבן גערעדט וועגן א עגלה ערופה טאקע היינט, א קעלב וואס מען ברענגט פאר א עגלה ערופה, בת שנתה דארף זיין נישט מער ווי איין יאר אלט, די פרה און די פרה אדומה באשטיין דארף זיין צוויי יאר אלט, חכמים זאגן, חכמים זאגן עגלה אז די קעלבעלע, די עגלה ערופה איז בת שתיים קען זיין ביז צוויי יאר, און פרה בת שלש אויב בת ארבע קען זיין דריי אדער פיר יאר אלט, ר' מאיר אומר, ר' מאיר זאגט אויף בת חמש כשיר אז קיינע, אויב פינף יאר אלט איז אויך כשר די אלטער פרה אדומה, אלא שאין ממתינין לה, נאר מען ווארט נישט מיט איר אזוי לאנג, שבו תשחר לחמורה, ס'וועט ארויסוואקסן א שווארצע האר, ס'וועט שווארץ ווערן, שלא תפסל, ווייל איינמאל ס'האט שווארצע האר, ווערט עס פסול, אמר רב שיע, האט רב שיע געזאגט, לא שמעתי אלא שלשות, כ'האב געהערט אינטערסאנטע ווארט, כ'האב געהערט די פרה אדומה דארף זיין שלשות, אמר לו, האט מען, האט רב שי געזאגט מה לשון שלישית, שלישית, ס'הייסט שלישית, אמר לו האט ער געזאגט כך שמעתי, סתם, אזוי האב איך געהערט, איך האב געהערט, איך האב נישט געהערט פארוואס פשט פון דעם, אמר בן עזאי, בן עזאי וועט דיך נאכאמאל אנהערן פארן, שלום וועט דיך מסביר זיין, אם האומר אתו שלישית, ווען ער זאגט דעם פלעין שלישית, להחייל את מנינים, מיינט צו זאגן, די דריטע צו די אנדערע. אין דער צאל, דאס הייסט אז כיד האט דאס דריטע קינד געבוירן צו ווערן שלישית, ס'דא איינס, צוויי, די דריטע פון די מאמע, זי. כשאתה אומר שלשית, דיין קמץ, מיינט צו זאגן ביי שלש שנים אז ס'זאל זיין דריי יאר אלט. כי יוצא ואומר איז די זעלבע מין איידיע האבן געזען כרם רבועי, כרם רבעי, יא? אמר ליה מה לשון רבועי? אמר להם זאגט כך שמעתי סתם אזוי האב איך געהערט, און מבן עזה האט ער געזאגט אני אפרש, איך דער מסביר זיין, אם אומר אתה רביעי, לה חיירים המינים, מיינט צו זאגן אז פערדער פון די וויינגערטן, שעת עומר אוואי, מיט די קמץ מיינט מען בן ארבע שנים מיינט זיך א וויינגארטן וואס איז פיר יאר אלט, כיוצא באי אמרי האוכל מבית המנגה, פרס משלש לקב, אמר לו א מור משמונה עשרה לסו, ומלם כך שמעתי סתם אזוי האב איך געהערט, און בן עזר בן עזר זאגט אני פארש איך אז מסביר זיין, אם אומר אתה משלש לקב, מ'זאגט דריי ברויטן פון איין קב, עיין בחלה, און נישט דא די חיוב צו נעמען חלה. שאט אויב מישט מען עשר לסע', אויב זאגט מען אכצן ברייט פון איין סע', מעתתי כלסוי, איז עס קלענער, מעתתו, מעתתי, וועט זיך קלענער נעמען חלה. א הערש פון איין מיט א פערטל קב מעהל דארף מען אראפנעמען חלה. משנה ב', רבי יוסי הגלילי אומר, רבי יוסי הגלילי זאגט, פרים אקסן, פּורים אָקסן ווערן וואָקסן און נעמען דאָקסן דאָ און דאָ. פּורים אָקסן, איבעראָל ווי די תּורה זאָגט מע זאָל ברענגען פּורים פֿאַר אַ קרבן, איז עס בני שתּיים, מיינט מען צוויי יעריגע. שנעמער שטייט אי פּאַר שני בן בוקה תיקח לחטות. חכמים האָבן געזאָגט אַז בני שלש, עס קענען אויך זיין דריי יעריגע. רבי מאיר אומר אף בני ארבע ובני חמש כשרים, אפילו פיר אָדער פינף יאָר אַלטיגע קען מען אויך ברענגען פֿאַר קרבן. ער איז שוין איינמאָל ווי זקנים, מען ברענגט נישט קיין אַלטע אָקסן מפּני הכבוד, עס פּאַסט נישט. מען ברענגט אַ יונגע. משנה ג, כ כבשים שעפסן, פירן אקסן שטעפסן, שעפסן איז בני שנה, דא מיינט מען יאר איבעראל ווי די תורה זאגט כבשים מיינט צו זאגן איין יעריגע, ואיילים מיינט צו זאגן געווענליך בני שתיים וכולם, און די אלע יארן וואס מען רעכנט אויס ביי קרבנות, מיום ליום מיינט מען פון טאג צו טאג, מען רעכנט א יאר אנגעהויבן פון די טאג וואס זיי זענען געבוירן און ביזן דאס, נישט ווען ראש השנה.

עס מיינט א פסול'ע מטבע. הקריבוי, מייבי אויב מ'האט עס מקריב געווען, מייבי אויל אויף ניזקי אייל דארף מען מיטברענגען מיט אים מיט די נסכים וויין, אויל און מעהל אזוי ווי ביי אבידה. ולא עולה לו מזבחו און עס ווערט אים נישט פאררעכנט ווי זיין קרבן. בן שלושה עשר חודש ויום אחד, אויב די שעפעס איז שוין געווארן דרײַצן חדשים מיט איין טאג אפילו נאר אביסל פון דעם טאג, הרי זה אייל הייסט עס שוין אבידה. משנה ד', חטאת הציבור והנסיון, די שעפעס און די ציגן וואס מ'ברענגט פאר א קרבן חטאת ציבור אדער א קרבן עולה פאר דעם ציבור, פאר די גאנצע פאלק, חטאת היחיד, קרבן חטאת פון א פאר א יחיד ואשם נזיר, אדער א קרבן וואס א אשם פון א נזיר וואס איז טמא געווארן ואשם מצורע, אדער קרבן פון א מצורע, כשרים מיום שלושים והלאה, זיינע כשר'ע ברענגען אלס קרבן פון זיין עלטער פון דרייסיג טעג און ווייטער, ואף ביום שלושים, און אויך די דרייסיגסטן טאג אליינס, און מקריבן ביום שמיני, אויב מען האט צו מקריב ווערן אין אכטן טאג, כשרים זענען אויך כשר'ע נדרים און נדבות, די קרבן עולה תודת שלמה וואס א מענטש ברענגט אלץ נדרים און נדבות, נישט ווייל מען מוז זיי ברענגען, מען האט געמאכט א נדר אדער א נדבה, איז א בכור, די קרבן בכור, והמעשר, פאר פסח, כשרים ביום השמיני והלאה זענען כשר פון די אכטן טאג און ווייטער, ואף ביום השמיני און אויך אין די אכטן טאג. זאגט די הייליגע גמרא, מסכת סנדרין דף י ד עמוד ב', משתבח לאדרבה דרבי שמואל בר רבי יוסי בר רבי חמא בר ביסא דאדם גדול הי'. רב האט אויסגעלויבט צו רבי שמואל ברבי יוסי רבי חמי בר אביסע איז א גרויסע מענטש, אמר האט רבי שמואל געזאגט צו רב לכשיבוא לידך ווען ס'וועט קומען צו דיך אביי לידי זאלסטו ברענגען צו מיר, ווען רבי חמי בר אביסע וועט קומען צו דיר ברענג אים צו מיר, כי עשה ווען רבי חמי איז אנגעקומען צו רבי שמואל, אמר לו האט רבי שמואל געזאגט צו רבי חמי בוא מנין מילתא, פרעג מיך עפעס א פראגע, בוא מנין האט רבי חמי געפרעגט רבי שמואל, בדקה בעת שאינה בודק לה, אויב א פרוי האט זיך בודק געווען און זי האט נישט געזען גארנישט אויף די בדיקה, ווען די חתן באקומט עס ער לייגט עס אריין אין א אין א באקסעלע, און למחרת נעקסט טאג עפנט זי די באקס און מצא עליו דם, האט זי געטראפן דארט א פלעק, מה היא וואס איז די הלכה? אמר לו, האט רבי שמואל געענטפערט כדברי אבא אין מלאכה וכדברי רבא אין מלאכה, וויאזוי ווילסטו זאל זאגן? אזוי ווי די טאטע זאגט אזוי ווי די רבי האט געזאגט? אמר לו, האט רבי חמא געזאגט כדברי רבא אמר לי, זאג מיר וואס די רבי האט געזאגט, אמר רבי שמואל זה שאמר אמרו עליו די אדם גדלי, אויף דיך זאגט מען אז די ביסט א אדם גדול, הייך מאריכין דברי הרב ושומרין לדברי התלמוד, וויאזוי לאזט מען אפ די רייד פון א רעבן און מען הערט די רייד פונעם תלמוד? וואס טייטש? מיין טאטע רבי יוסי איז דאך געווען דער רעבע פון רעבע, און רבי חמא וויל נישט הערן די רייד פון מיין טאטע, נאר ער וויל הערן די רייד פון רעבע וואס איז נאך נאר א תלמיד פון מיין טאטן, רבי חמא בר ביססא סובר, רבי חמא בר ביססא האט געהאלטן, רעבע רעש מספתא היא, רעבע איז דאך דער ראש ישיבה, און שכיחין רבנן כמים, און ס'איז אייביג דא פול מיט רבנים, מחדש די השמצה, ס'ווערט אויסגעשארפט דאס לערנען. זאגט דער זוהר הקדוש, זוהר חלק ב', ישרוי. דף פי ח עמוד א', אין די עשרת הדיברות שטייט זכור את יום השבת לקדשו, וואס הייסט זכור את יום השבת לקדשו? צו געדענקן דעם שבת צו מקדש זיין, אז ס'איז אזוי הייליג שבת, און שבת איז דאך א מודיגער זמן וואס אלע השפעות קומען אראפ, סאו רבי יצחק אמר רבי יצחק זאגט אזוי, כסדר וואס שטייט ויברך אלקים את יום השביעי ויקדש אותו, אז דער אייבערשטער האט געבענטשט, אריינגעברענגט די ברכה אינעם זיבעטן טאג, אנדערש ווי אלע זעקס טעג פון די וואך

זאל נישט זיין דארט, נאר וואס דען? נאר פרייטאג זאל מען נעמען צוויי מאל. איר פרעגט זיך א מודיע קשיא, כיוון דלא משתכחין ביי מזונות, צוליב שבת געפינען זיך נישט קיין קיין שפייז, מאי ברכת אשתכח ביי? וואסערע ברכה קעירסט זיך דו דא? זאגסט מיך אז דעם היינט קומט נישט אן? פונקט פארקערט, היינט איז די איינציגסטע טאג וואס איז נישטא קיין ברכות. אלא הוא חתונה, נאר דאס דארף מען לערנען אזוי, כל ברכהן, אלע ברכות דלעילא וואס איז פון אויבן, בסתר פון אונטן, אלע ברכות וואס זענען רוחניות אדער פון גשמיות, ביומא שביעי תליין, אלעס איז אנגעהאנגען אינעם זיבעטן טאג, ותנא, וואס טייטשט, נאך א זאך, זיי האבן געלערנט א מייל אור שתכח מנה ביום השביעי ו ה וואס געפונט זיך נישט קיין מן אין די זיבן טאג משום דהאי יומא מתברכין מנין ווייל פון יענעם טאג ווערן געבענטשט ווערן אריינגעברענגט כל שיטה יומין אלא אין אלע זעקס אויבערשטע טעג יומין אויך איז טייטש די ספירות געווענליך די ספירות ווערט אויך אנגערופן יומם די בעל שם טוב האט גערופן די אור שבעת הימים די אור פון די זיבן ספירות סאו דא זאגט ער אזוי אז אלע ספירות זענען יונק סא שבת איז מלכות, יא? שבת המלכות'ע. און זונטאג איז חסד, מאנטאג איז גבורה, און תפארת, און נצח הוד, יסוד. סא אלע ספירות זענען יונק פון מלכות. אלעס קומט פון די ברכות פון פון די מלכות. סא זאגט ער איז כל יומי מזבח מנין כל שיטה יומי עילאה. וכל חד וחד יאיר מזוני לסאטע. און יעדע איינציגע געב דעם רב די מתנה דא די די שפייז דא אונטן, כל חד ביומו, מהאי ברכה די מזבחים יום השבועה, יעדן טאג איז די ברכה ווערט ענערדזשייזד דורך דעם וואס די ברכות אריינקומען אינעם זיבעטן טאג פון שבת, און וגם כך און וועגן דעם מאן דאי בדרגא דמיימוניסא, איינער וואס איז אין א דרגה מדרגה פון אמונה, וואס איינער וואס איז קאנעקטעד צו דעם זיבענטע טאג, בואי לסדרא פסורא, דארף ער אנגרייטן א סידור, ולהסתכנה סידות בלילה לשבת ה, ער דארף אנגרייטן די שולחן די טיש, מיט א שיינעם סידור, מיט לחם משנה, מיט ברויט, מיט וויין, בגין די יתברך בשורה כל אינא שיטא יומא, אז ס'זאל ווערן געבענטשט זיין טיש אלע זעקס טעג פון די וואך, דא בהאי זימנא איז דאן מיין ברכה איז ברכה, ווייל יענע צייט וואס קומט שבת איז ברענגט מען אריין די ברכה ס'זאל ווערן געבענטשט כל שיטא יומא דשבתא אלע זעקס טעג פון די וואך, וברכותו. און די ברכה לא אשתכח בבשורה רקניו, ס'איז נישט חל אויף קיין ליידיגן טיש, אזוי ווי אונז געדענקט מען די מעשה פון אלישע וואס האט געפרעגט וויפיל טעפלעך האסטו? האט ער געזאגט איך האב איין קריגעלע אויל, ברענג וויפיל כלים דו קענסט, פיל אן, ברענג א קליינע בארג פון יעדן איינעם, און פיל אן און פיל אן און פיל אן, פארוואס? ווייל ס'מוז זיך חל זיין אויף, דו מוזט אראפלייגן עפעס אויפן טיש, מוז מען ברענגען א קליינע קריגל, און דו מוזט מיר ברענגען די וועסלס, זיי האבן זיך געקומט שבת וויפיל קענסטו נאר צוזאמברענגען? זיי קונה דעם שבת וויפיל דו קענסט, אזוי וועסטו האבן פאר די גאנצע וואך. לא ישתכח בשורה לקניה, ווייל די ברכה קומט נישט אריין אין א ליידיגן טיש אויב ס'איז נישטא גארנישט. ועל כך בוער לסדר הבשורה, וועגן דעם האט מען געדארפט מסדר זיין דאס טיש בלילי דשבתא אין די שבת ביינאכט, בנהמה מיט ברויט ובמזוני און מיט שפייז. רבי יצחק יו א אומר, רבי יצחק זאגט, נישט נאר ביינאכט, אפילו ביומא דשבתא נמי זאל מען אויכעט אנגרייטן די אלע זאכן, אזוי ווי עס שטייט לך השם הגדילו והגבירו והתפארת והנצח וההוד, לך השם המלוכה והמשנשא לכל דורש, איז אלעס א מרומז אז די אלע זעקס טעג פון די וואך אז אלעס קומט פון שבת. העל איך דא נאכזאגן א ווארט פון די הייליגע רבי אייזיק'ל פון קאמארנא וואס ער האט געזאגט פארוואס ווען מען עסט שבת זאגט מען אייביג כבוד שבת, כבוד שבת, ביי די ווארטן כבוד שבת איז נתרייקן כל ברכהן דלעילא וסתא ביומא שביעיו תליא. ביוטיפול, רייט? די מלכות, כאטש די מלכות איז איינער וואס איז במילא וויבאלד די מלכות איז א משפיע, די מלך איז א משפיע, שבת איז א מלכה וואס איז משפיע, במילא איז עס נישט איינער וואס איז א מקבל, ער איז א משפיע, און ער געט פאר די גאנצע וואך פון וואס מען קויפט זיך איין אום שבת קודש, דאס געט מען פאר די גאנצע וואך, און דאס וועגן דעם ווען עס קומט ראש חודש איז מען, ווען בענטשט מען דעם חודש? נאך שבת פארדעם, שבת מברכים א חודש, ווייל ס'איז שוין מען ברענגט שוין אריין דעמאלטס די ברכות פון די גאנצע וואך, ברענגט מען שוין אויך אריין די ברכות, און דעמאלטס איז ברכות החודש, מען ברענגט שוין אריין די ברכה, וואס הייסט א ברכה? ברכה איז בריכה, א בריכה איז א קוואל, א וואסער, א פול, מען פילט אן די פול מיט שפע, מען גיבט פילט אן גאנצעטע קוועלער מיט שפע, מען פילט זיך אן די טאשן, אזוי מוצאי שבת לייגט מען אריין אין די טאשן וואס איז איבער געבליבן פון שבת, לייגט מען אריין איבעראל אלע השפעות וואס מען האט געהאט, אז מען זאל קענען ווייטער גיין. זאגט די הייליגע רמב ם, הלכות שבת, פרק ה, ני ני, הלכות שבת, נוצן גרגש המלח און גריס של פיל על פי העניים בערב שבת שער דורי בליל שבת, אז מ'וויל ס'זאל ברענען גוט לייגט מען אריין דארט א קליין שטיקל זאלץ אדער א שטיקל ארבעס פיל, מ'האט יא געלערנט היינט וועגן די פילם בערב שבת שער דורי בליל שבת ס'זאל קענען בעסער ברענען שבת ביינאכט, דאס הייסט די זאלץ און די ארבעס קענען בראכן די אויל זאל זיין קלארער ס'זאל קענען בעסער ברענען, כל הפסילה שאין מדליקים בהם בשבת אויסער מען וועט דירה אלע קנייטלעך וואס מ'טאר נישט געווענליך נוצן אבער מעג מען אויף פאר דעם מאכן אז ס'זאל זיין א גרעסערע פלאם און ברענען ערב שבת אויף שבת, ביי איינער איז חם קען ער געס הייס זיך אנווארעמען, ביי איינער איז שטאמען של אורות סיי מ'זאל קענען באנוצן איר ליכטיגקייט, ביי איינער גייט מנורה סיי מ'מאכט עס אויף א טשילאר, ביי איינער גייט בקרקע סיי מ'מאכט די פלאם אויף די ערד, ולא אסרי אלא לעשות אין פסילין נר בבד, די גאנצע איסור וואס מ'זאגט איז נאר פאר שבת לעכט, זאל מען עס נישט מאכן, סי' ב', שמן שמדליקים ערב שבת, די אויל וואס מ'טוט מיט דעם שבת לעכט, צריך שיין נמשך אחר פסילה. דארף זיין אזא מין אויל וואס זיך ציען נאך דעם קנויטל, אבל שמנים שאינם שוכן אחר הפסילה, אזעלכע אויל וואס ציעט זיך נישט נאך די קנויטל, כגון, ווי למשל זפת, פעך, שאווא, צוגאסענע וואקס, ושמן קוק איז עס א אויל וואס וואקסט פון א פלענט אויל, ואליהו און פעטן פון א וויידל וואס איז כשר, וחלב און פעטן וואס איז נישט כשר,

ער וועט זיך איינבייגן דעם לאמפ בשעה שישתמש לאורה, בשעת ווען עס וועט זיך צונענטערן צו דעם קנויטל זאל בעסער ברענען, און עס וועט אויסקומען אז מאכן די איסור פון מבער. זאגט דער הייליגער מס' חרדים, פרק סה ו, פאי ח, כסוף, ס'שטייט אין תהלים, בשם אלוקינו נתגאל, זאל מען אפפלעקן אין נאמען פון גאט, מי לה' עלי,

בשם השם כ'האב געגאר האפט און די אייבערשטענס נאמען איז איינגעקריצט אויף אים, כי מלחמת היצר היא מלחמת השם, ווען א מענטש גייט אין וואר גייט ער מיט די פלעג אין די האנט, ער גייט ארויס אין מלחמת היצר מלחמת השם, פאר רשעים, און די רשעים שטייט אין משלי כסילים

אוי ברענגט ארויס די כח פון די טומאה, דער וואס קומט נישט אויף מיינט די גוים וואס געהערן צו זייט פון די טומאה ביי צדיקים הקדושים, אויף די הייליגע צדיקים מרימים דגלו יתברך בית יוסף, זיי הייבן אויף די באפעלן פונעם אייבערשטן, פון זיינע צייכענעס און די גרויסע ניסים און וואונדער וואס דער אייבערשטער טוט מיט זיי, ואז און דעמאלס וועט מען קומען וואס שטייט אין פסוק, אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם השם בשם השם אלקינו נזכיר, חיימא, קרי איז א בוקן זיך ונפולי איז א טראסקענען, ואנחנו אבער אונז, קמנו אונז שטעלן מיר זיך אויף ונסעודאיד און מיר שטארקן מיר זיך, השם מושיעו, דער גאט העלף אונז, המלך חנני, המלך דער וואס הנלחם את מלחמתינו, וואס פייט אונזערע ווארס, הי' ענני, ער וועט אונז ענטפערן און ער וועט אונז העלפן, כתב הרב רבינו עובדיה, דא רעדט מען פון די הייליגע בארטענירא, בראש מסכת פאה, וואס אונז האבן היינט געלערנט, די מוצא עונש די פרישע חמישית הרווח לצדקה, אז א מענטש קען אראפשיידן א פיפטל פון זיין פארדינסט אויף צדקה, אזוי ווי אונז האבן געלערנט היינט אין די פרשה, וואס איז מרח און די סימן איז נשאתם חמישית לפרעה, ער האט זיך געגעבן א פינפטל צו פרעה, ווער איז פרעה? וואס מיינט מען דא פרעה? פרעה מיינט מען צו זאגן לפרעון חובות, צו באצאלן די חובות, פאר וועמען? פאר בורא יתברך פארן הייליגן באשעפער אם יהרגל אדם לאדם לקו זכות, אז א מענטש האט זיך איינגעוואוינען צו דן זיין מענטשן לקו זכות און לדבר תמיד טוב, און ער קען שטענדיג רעדן גוטס ולא רע כלל און בכלל נישט קיין שלעכטס, יהא כלי, וועט זיין, וועט ער זיין א כלה וצינור און א טשענעל, א רור, אל הקדושה פאר די הייליגקייט, ואם להפך, אוי, בר מן אנכ, חס ושלום. וכן העין, די זעלבע זאך איז מיט די אויגן. מען עושה זיך עבירה בטוב עין, ער זען אייביג נאר די גוטס, ער האט נאר פארגינען יענעם און זיין מיט א גוטן אויג, הי יברך וועט ער אויך ווערן געבענטשט ווי א שפיע, און ס'וועט משפיע זיין טוב לחבירו, ער ברענגט אסאך גוטס פאר זיין חבר, וגם יברך און ער אליינס וועט אויך געבענטשט ווערן, און להפך, אויב חס ושלום פארקערט, להפך בר מן אנכ, אפגעהיטן ווערן, השם זאל אפהיטן, די כסדר שטייט, טוב עין, הי יברך, ער העט געבענטשט ווערן, יקרי יבורך, די פסוק ליינט זיך יבורך, יקציב, שטייט ענייך בשדה, זיי באריס, דיין אויגן זאל זיין קוקן אויף די פעלד וואס זיי וועלן שניידן, באריס האט געהאט א גוטן אויג, און וועגן דעם איז געבענטשט געווארן די פעלד, כדי איסר בזוהר אזוי פארשטייט ווערט געברענגט אין זוהר. א גוט שבת קודש, סי יו נעקסט וויק בעז השם.